Na ni. Gwych. Wel, helo yna. Helo, Jerry. Um, helo, Gerard, sy'n mai? Rydw da chi. Wel, um, well, dwi eisiau dechrau drwy ddeud llongyfrchiadau enfawr i chi ar um, Wel, er gyhoeddi cyfrol, cyfrol arall, y gyfrol mae yma gen i fi yn yr, yn, yn, yn y nilo, mae'n eto, fel, fel y holl gyfrolau eraill, mae'n chwip o gyfrol arall mae'n difri. Um, yeah. Ac yn ddorol eto, mae'n mae, mae gyfrol lle da ni'n gweld eich wel, mewn difri, un, or, un o'ch cyfraniadau mwyaf chi yn sicr i, i lenyddiaeth Gymraeg i, ac o, o ran ysgol Higtod, o ran llen Gymraeg America, oherwydd, e, wel, dwi'n sa'n deg deud, mae chi wedi un o'r arlwyswyr yn, yn hynny o beth, felly. A mae'n ddifur iawn gweld bod chi wedi mynd yn ôl at, at hynny, felly, yn, yn, yn hmm. fanwl iawn hefo, hefo dros gyfiawnder a rhyddid dan nhw'n bod eich di coeddi nifer o lyfrau eraill fel Llwch Cenedloedd a, a i ddeffro Ysbryd o Wlad yn, yn y Gymraeg felly, ond tro yma di troi yn benodol at gatrawd benodol adag y rhyfel hmm. cartre felly, wel, cyn yn ystod a dwys bach ar ôl illa. Um, so, Hili, so, Hili, cael dechrau drwy ddeud um, be oedd di apelio ata chi hefo'r wch chi, efo'r efo testyn yma'n benodol a be nath, be nath eich denu chi i fynd ati i sgwennu am, amdano fo? O, wel, yn gyntaf, Gareth, diolch yn fawr iawn i chdi am y gyrraedd caredig ac am y gefnogaeth. Um, hyfryd cael sgwrs efo chdi ar hyn, dyn ni'n dau wedi cael Roedd lot o sgwrsiau dros y blynyddoedd ym Mangor, dros Baner, yn trafod y pwyntiau yma, felly mae'n braf cael gwneud hyn ar Zoom yma i ddathlu eich achlysur, felly diolch o galon i chdi. I ran y llyfr, wel, felly, flynyddoedd yn ôl, pan o'n i'n gwneud ymchwil a nath arwain at y llyfrau eraill lle 'di crybwyll, lluwch genhedloedd a A'r llyfr am Robert Everett hefyd, a'r y llyfr Saesneg um, Sons of Arthur, Children of Lincoln, um, a'r gyfres dyledu nath i Frab Glyn i, i chyfarwyddo mor, mor ffordd mor ddehyg um, Cymru Rhyfel Cymru America. Um, so nes i gasglu llwyth o destunau cynradd yn Gymraeg um, yn deillio o ryfel cartre America. Hynny yw, dyn ni'n sôn am bedair mlynedd o hanes rhwng 1861 a 1865, ac erbyn diwedd yr ymchwil, flynyddoedd yn ôl, o gyda dros 10,000 o dudaleddau yn Gymraeg yn deillio'n uniongyrchol o'r rhyfel. Pethau mewn print gan mwy, ond hefyd llawysgrif a llythyrau personol dyddiadur yn nas cyhoeddwyd a bethau fel yna. Ac felly, um, yn gyntaf, ni'n trio cloriannu profiad y Meiricanwyr Cymraeg eu hiaith yn y rhyfel yn gyffredinol efo'r um, llyfrau hynny a'r gyfres ddogfen yna gyda Ifor ap Glyn. Um, a wedyn, um, felly oedd rhaid trafod yr holl dirlun a'r holl faes. Ond pan o'n i'n neud yr ymchwil yn reiddiol, um, nes i sylwi, o sawl beth, dyn gwir, ond un o'r pethau oedd bod yna gynwd o ysgrifau Cymraeg yn deillio o brofiad un Grŵp o filwyr Cymraeg eu hiaith ym myddin y gogledd, byddin yr undeb yn ystod y rhyfel. Cwmni o filwyr, cwmni F neu The Cambrian Guards fel oedd o'n cael ei galw oherwydd eu Cymreictod, oedd yn rhan o'r gatrawd ti 'di cyfeirio ati, yr 22nd Wisconsin Infantry. Felly, um, oedd yn gynwd o ysgrifau Cymraeg, um, trwch o bethau, lly, a hefyd um, digwydd bod, um, mi oedd y gatror honno yr ail gartref ar hugain o draed filwyr Wisconsin. Yy yn Kentucky ar adeg ddiddorol pan oedd Kentucky yn yn dalaith nad oedd wedi ymneillduo o'r undeb yn llwyr, ond eto mi oedd caethwasiaeth yn gyfreithlon. Um, felly ryw dir neb o ran um, uh, rhai pethau, ond oedd cymaint o Gymru yn y gatrawd a milwriaid, sef Colonel, prif swyddog y gatrawd nad oedd yn Gymro, yn dan baid yn erbyn caethwasiaeth ac eisiau helpu rhyddhau'r caethweision. Felly oedd yna rhyw densiwn yna oedd yn amlygu tensiwn oedd i fewn i ddiwylliant a llywodraeth y gogledd yn ystod y rhyfel. Y rhan fwyaf gan gynnwys Abraham Lincoln ei hun ar ddechrau'r rhyfel yn gweld y rhyfel fel rhyfel i achub yr undeb, nid i ryddhau caethweision ar y dechrau, ond diddymwyr, hynny yw, y bobl hynny oedd am ddiddymu caethwasiaeth, yn gweld y rhyfel o'r cychwyn cyntaf fel rhyfel yn erbyn, fel rhyfel sanctaidd yn erbyn caethwasiaeth, ac felly mi oedd y, y, y grŵp hwn o filwyr Cymraeg o Wisconsin wedi cael eu hunain mewn lle yn ddaearyddol ac ar adeg yn o ran cronoleg y rhyfel, pan oedd y tensiynau yma'n amlygu ei hunain, ac wedi sgwennu am hyn yn Gymraeg. Felly, o'n i'n gweld y cnwd o destunau Cymraeg 'ma yn amlygu gwedd bwysig iawn ar yr hanes, ond hefyd y ffaith bod yna gymaint o bethau yn yr iaith Gymraeg. Um, uh, so oedd hynna wedi, yn benna dyna oedd y reswm, pan nes i rhoi y pethau mae gyd mewn rhyw ffoder a rhoi dod y shelf, ydy rhaid. Rhywbyd arall na i hynna, a wedyn um, pan nes i benderfynu fynd ar afal ag o flynyddoedd wedyn yn, um, yn ystod Covid, fel yn ystod y cyfnod clo mawr yn Covid, os wy'n cofio'n iawn, neu ar ôl um, uh, terfysg chweched o Ionawr yn, yn Washington, dweud i gwir, oedd e, hynny oedd y sbardun. Yeah, um, a ar ôl dechrau tyrchu'r ffael a dechrau um, studio'r ffynonellau eto ar ôl 10 mlynedd, 15 mlynedd o seibiant, uh, un o'r pethau nath apelio fwyaf oedd, o, hanes yn ddiddorol, ond um, personoliaethau y milwyr unigol a'r modd o'n i'n teimlo bod e'n dod i nabod cymeriadau wrth ddarllen y geiriau nhw. Ac yn annisgwyl hefyd, rhywedd sosioieithyddol o ran hanes yr iaith Gymraeg i bobl fatha ni sy'n astudio'r iaith Gymraeg a'i hanes a'i diwylliant, sy'n ddiddorol ofnadwy cael rhyw fath o ffenest mewn welediad o ran y Gymraeg ar lefel gymuned yn America mewn ffordd fanwl iawn ac yn syndod ym mi, um, dro ar ôl tro wrth dyrchu hanes y milwyr yma, o'n i'n gweld bod llawr o'n nhw wedi, wedi i geni yn America a'i magu yn siarad Cymraeg yna ac yn cael ei trafod fel Cymru, ond y rhan fwyaf ohonyn nhw erioed i gweld Cymru yn ei bywydau, er ei bod nhw yn siarad Cymraeg fel mamiaeth ac yn arfer rhyw hunaniaeth Gymreig Americanaidd. Felly, Wrth i mi ddechrau sgwennu llyfr, mi yym mi wnaeth agweddau eraill ar gyfoeth yr holl destunau Cymraeg amlygu ei hunan, ac o'n i'n gwbod, 'W, mae hyn yn ddiddorol, a mae hyn yn ddiddorol, dwi eisiau gwneud hyn 'wan a hyn 'wan'. Felly, mi ddechreuodd fel rhywbeth eitha gwahanol, ond mi ddatblygodd yn brosiect, wel, yr hyn ydi o 'wan 'lly. Wel ia, wel ma' ma' be' 'di o rŵan yn yn wel yn yn gyfrw- wel yn ganlyniad wel Yy mae'n gynnyrch arbennig ddeud gwir a a chi ddeud fan'na ma' 'na gymaint o agweddau gwahanol yn cael ei archwilio mewn difri o ran yr elfen asosioegyddol a bod y Gymraeg mewn ffordd yn yn agwedd ddiffinio hunaniaeth y Cymry America felly felly. Ond mae'n ddiddorol nodi hefyd nad, nad llyfr academaidd gyfan gwbl draddodiadol mo hwn mewn difri, mm. ac dyna y hmm. ddymharo i'n syth bin o'n i'n gweld, reit, mae yna briodas yma rhwng Jerry'r ysgolhaig a Jerry'r nofelydd. Mm. A oedden ni sôn dipyn y sos dweitha yma ynglyn â'r gwahanol dechnegau'r nofelydd da chi wedi dwad i fewn i'r ymdriniaeth academaidd hanesyddol yma felly. Um, pam, pam oeddech chi wedi penderfynu mynd ar hyd yr, y trywydd hwnnw oedd yn creu rhyw fath o bont newydd mewn ffordd? Wel, ie, yeah, ar un wedd, gan i fod yn llyfr ffeithiol, nes i ddechrau ystyried trafod yn fanol a gwasg Prifysgol Cymru yn ei llyfr academaidd efo mwy o draddodi academaidd a cyd-destinoleg yn y blaen. Ond wedyn, fel dwi'n dweud, dwi'n meddwl, um, dwi'n dwi, dwi yn sgwennu ffuglen hefyd, ac um, mi oedd y deunydd yma wedi deffro'r nofelydd yna i, ac yn un adeg, o'n i'n meddwl, diws, do'n i'n sgwennu nofel hanes arall, o'n i'n sgwennu nifer o nofel a hanes, fel diws, nofel hanes, ac yn un o'n gymeriadau ffuglenol, a wedyn, felly, yn rhyw densiwn yna rhwng yym yr awydd i sgwennu ffuglen a'r awydd i wneud rhywbeth ffeithiol, wedyn es i wel na dwi eisiau dwi eisiau rhoi blaenoriaeth i i'r geiriau gwreiddiol yma, i be ddedodd uh, yr Americanwyr Cymraeg yma yn ei, yn ei geiriau hunan, felly'n lle dychmygu pethau. Felly um, o'n i'n trio blynu at ffeithiau mewn ffordd, ond eto, o'n i'n trin y stori fel nofelydd i ryw raddau, yn, yn, yn trio creu cymeriadau allan o'r, pers- yy, yy, yy, o'r dystiolaeth ac yn, ac yn llunio stori gronolegol ac i ryw raddau, Swn i'n meddwl bod, bod haneswyr yn tueddu gwneud hynna i ryw raddau, ond ar y cyfer dyn nhw ddim yn cyfadda bod nhw'n gwneud hynna, maen nhw'n hofio bod nhw'n gwneud hanesyddiaeth mewn ffordd wyddonol, ond um, chwm, mae ma, ma, ma hanes yn digwydd mewn ffordd fler iawn iawn, mae'n ma, ma, ma, ma, ma anniben, yn wedi pan ydych chi'n sôn am rhywbeth mawr fel rhyfel, um, ond mae unrhyw un sy'n sgwneud llyfr hanes yn gorfod creu stori i dywys darllenydd trwy'r hanes. Felly fel bod haneswyr yn tueddu, a ysgolheigion yn tueddu i hynna, hwyrach heb gyfadda ei bod, de, oedd na rw duedd yn ôl yn yr wythdegau am hanesyddiaeth ôl-fodernaidd pan oedd pobl yn blaendirio hynna, ond um, deal yn mynd beth sy'n cael cymaint o sylw wan. Ond felly, ia, so felly o'n i'n eisiau blaendirio cyfadda, wel iawn, mae'n llyfr ffeithiol, yndi, Ond eto, mae rhaid i mi gyfadda bod fy nychymyg inna wedi chwarae rhan o ran gweld stori a strwythuro cyfa fel stori a amlygu cymeriadau hanesyddol um, a'i troi'n gymeriadau mewn stori 'lly. Ac dwi'n gobeithio mod i'n gwneud hyn yn ddigon gonest, weithiau dwi'n dweud, wel, tybed a dim oedd y reswm o rhywbeth y fela. i ddangos y darllenydd mod i'n dychmygu rhyw bethau i lenwi bylchau yn y stori 'de. Ond yym ac o'dd o'n teimlo'n naturiol, unwaith nes i benderfynu neud hynna, o'dd o'n llifo, unwaith o'n i'n teimlo mod i'n nabod y cymeriada, gan gyfadde eto bod hynny'n gyfuniad o'r ffeithiau, sef yr hyn sgwennwyd gan y bobl 'ma ac amdanyn nhw gan eu ffrindiau a'u teuluoedd, A cyfeunir o hynna a y modd o'n i'n dyhongli'r dystiolaeth ac yn dychmygu, wel, rhaid bod y y dyn fel hyn, achos os o'dd o'n deud pethe fel'a, neu os o'dd p- pobl yn deud pethe fel hyn amdano fo, rhaid bod gynno fo'r math yma o bersonoliaeth. Felly, rhyw gyfuniad o'r dystiolaeth a finna'n dychmygu pobl fyw tu ôl i'r geiria' hanesyddol yna, 'de. Ac o'dd o'n hwyl, unwaith nes i ddechra, o'dd o'n llifo naturiol ac yn rhwydd. Mae yna wych. Mae'n... A wel, ddeud y gwir hefyd, yng nghanol y llyfr mae yna mae yna ffotograffau does, mae yna rei lluniau o rei o'r bobl sy'n cael eu crybwyll. Oes. Ond um, air man cychwyn mewn ffordd oedd y geiriau, geiriau'r sgwynwyd gan, gan y bobl yma, ta, ta ddim o'r... Ia. Ddim o'r... Ia, bendant, ac doedd rhai o'r lluniau 'na ddim gennai tan yn gymharol hwyr yn yr holl broses, 'de. Enwedig y ddau sy ar y clawr, 'de, y lluniau gorau o ddau'r cymeriadau yym canolog, yym Owen Griffiths, Caben neu Capten cynta' y Cambrian Guards, yr un nath recriwtio nath ymrhestru milwyr i gyd 'ma yym a wedyn yym yy Robert T Pugh neu Bob Pugh yym caben ola yym yy y cwmni ar ôl i Owen Griffiths adal ac mond yn gymharol ddiweddar nes i ga'l hyd i'r llunia' da o'r ddau swyddog Cymraeg yna yy yym yy mewn archifdy archifdy yym byddin yr Unol Daleithiau deud y gwir felly o'dd o'dd y y y llunia' eraill gynna' i yym ers tipyn ac A mae'n braf, er bod rhai o'r lluniau am ddim gyda'r gorau o'r ansawdd, mi oedd y lolfa fenna yn teimlo bod o'n werth eu cynnwys, achos oedd pobl wrth eu boddau yn gweld gwynebau wrth ddod i nabod cymeriadau. A mae, mae'n biti garw hefyd bod, bod ambell un o'r um, cymeriadau, ambell un o'r cymeriadau canolog heb lun o gwbl. Mae'n ambell un sy'n wrth fy modd yn gweld ei wyneb o, ond mi, mi nes i gynnwys popeth oedd gennau o ran hynna. Da. Ia, o na, mae'n bendant, mae nhw yn ychwanegu rhyw elfen arall. A, a dwi'n weithio, mae peidio cael ffotograff, peidio cael llun o rywun hefyd yn cynnig rhyw gyfleoedd eraill dydy o ran creu'r y person yma yn, yn eich dychymig mewn ffordd. Ac mae'n gallu bod yn ddrysyl hefyd achos uh, na i ddeud hyn cyn i rywun sylwi a'i, ai, ai, ai, ai ferdiadu, ond mae disgrifiadau o un o'r cymeriadau canolig John Bowen ath yn rhingell yn sargent yn y gatref, oedd o'n grydd a fachynllach, ac yn ddyn ffraeth oedd yn tynnu coes yn aml ac yn uh, llawcio papurau newydd a wrth i fodd yn trafod gwleidyddiaeth ac yn y blaen. A mae'n so mae gymeriadau mawr, da, un o'r rhaid, dyn ni wir yn teimlo bod ni'n dod i'w nabod o ran ei bersonoliaeth. A mae'r rhai o'i ffrindiau'n dweud bod gan John Bowen wall gola, Ond yn y ffotograff, mae walltôn yn dechrau dywyll i fi. Beth yna ambell fela, lle mae'r llun hwyrach yn mynd yn groes i'r geiriau, de. Ond 'na fo, dw i wedi amlygu bai ar y llyfr, ella fysa pobl eraill ddim yn sylwi arno fo. Ond dyna fo, ffeithiau dyn nhw, de. Dw i wedi glynu, wedi aros gyda'r ffeithiau. Ond mae'n ddiddorol eto'r ffeithiau a'r eto'r gwahanol dystiolaethau hefyd, de. Ella bod nhw, bod ambell dystiolaeth yn mynd yn groes i dystiolaeth arall yn hanesyddol felly, de. Mae'n dy asgo. A wedyn y teitl Mae'r ma teitl hefyd yn drawiadol a mae, ma rhywbeth ydych chi, ydych chi'n gwneud dipyn efo, efo rhai llyfrau academaidd wedi cymryd eich dyfyniad gan o, o ryw ysgrif neu ryw, ryw, ryw erthygl felly ac um, well, geiriau o eiddo um, Thomas J Davies ydy mm. dros gyfiawnder a rhyddid um, ac da chi'n da chi dyfynnu fwy o'r o hyn mae'n dweud yn y prolog ynde, bod yr, y rhyfel yma'n yn chwildro anocheladwy ac yn ymdrechfa anwrthwynebol rhwng cyfiawnder a rhyddid. Na chi'r na chi, oh, na chi ddeud hefyd ynde. Mae yna mm. ma argyhoeddiad yna does, mae yna rhyw, rhyw gryfder yn y geiriau allu. Oes. A rhyw athronyddu, da chi'n ddeud yn, yn y prolog, sy'ch chi'n sy chi licio dweud chydig bach mwy am hynna? Ie, na, diolch Gareth. Mae, mae hynny'n ddifyr de, ac ie, dw, dwi'n dechrau gyda geiriau Thomas J Davies yn y, yn y prolog, de, geiriau sy'n rhoi teitl i'r llyfr de, fel ti newydd ddeud. Um, ac jyst, o, mae rhyw lythyr sgwennodd o at i Ewyth o, i Ewyth yn Oneida County, Efrog Newydd, nid yng Nghymru, gyda llaw. Um, ac un o'r pethau eraill fydd yn dweud, ond bron yn sgil effaith y gwaith, oedd dysgu bod Yym, tri o swyddogion y cwmni 'ma, Cambrian Guards, yy, Owen Griffiths, Robert T Pugh a'r Thomas J Davies yma, ill tri wedi'u geni yn America, a'u magu siarad Cymraeg. Ac eto, er bod Thomas J Davies wedi eni yn Oneida County, Efrog Newydd, cyn symud i Racine yn Wisconsin, oedd o'n gallu sgwennu Cymraeg mor goeth a defnyddio'r iaith Gymraeg i drafod pethau athronyddol de, fel ti'n ei weld awgrymu lly, felly ie, y, y, y llythyr yma sgwenodd oedd o mewn gwersyll yn, yn neu Tennessee yng nghanol y mynyddoedd a dyffryn oedd yn Tennessee, yn gweld y geia yn ildio i'r gwanwyn ac yn hyraethu a, a dyma fo'n sgwennu llythyr di ewyrth yn ôl yn swydd o neud a talaeth Efrog Newydd Ac mae'n, ar ôl sôn am hyn y llall, y tywydd, a mae'n ffordd ddigon, chwod, barddonol lle, oedd y boi mae'n gallu sgwennu Cymraeg. Uh, mae o'n sôn am y rhyfel ac yn dweud na dydy o ddim yn dyfaru ym rhestru er ei fod o wedi trystio i lawr o galedu a bod o'n fodlon ymladd am flynyddoedd eto i weld Yn rhyddhau'r cydweision a mae'n fodlon colli rhagor o waed gwerthfawr, medda fo, i weld rhyddid yn crechu caethiwed. Ond wedyn, ie, mae'n symud wedyn o'r dehongliad gwleidyddol gwreiddiol, sef bod rhyfel oherwydd ffaith bod perchnogion caethfeistri yn y de

amhosib osgoi rhyfel yn y diwedd ar y ddaear, gan nad yw'n bosib i i gyfiawnder ac anghyfiawnder gyd-fodoli, 'de. Ac ma'r ffaith bod y dyn ifanc 'ma, yy, wedi ei fagu yn America, yn gallu trafod pwnc mor ddyrus mewn ffordd mor athronyddol um, trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg yn, yn, yn wych ynddo ei hun ynda, o ran hanes yr iaith Gymraeg. a'r ffaith ei fod o'n filwr, oedd o'n sgwennu hynna mewn gwersyll milwrol ganol y rhyfel, yn ychwanegu cyd-destun sydd yn gwneud um, yr hyn sgwennodd o'n Gymraeg yn fwy rhyfeddol byth, yn da. O, bendant. A eto, mae'r ma cyd-destun yna mor bwysig bod o yn, yn ei chanol i mewn difri a bod yr, eto'r yr arddeliad moesegol na mewn difri yn, yn ei yrru o felly fel, fel sawl milwr arall. A mae hynny'n yn, well, yn, yn dod hyd yn oed y fwy, yn fwy byw mewn difri, pan da ni'n edrych ar gofnodion eraill, mae gen i rhywun yn ychwanegu ymuno fan ni rwan. Dwi'n yma. Ah. Felly, rhywun arall i ddod i at y, y drafodaeth. Gen i deimlad, dwi'n mod i'n gwybod pwy dio. Reit, mae'n ymuno felly, na ni, mae'n rhyw Ifor! Yep. Mae yna connecting to audio, mae ar ei ffordd. Na fo. Oedden ni'n sôn amdano gyna, Ifor a Plyn, nath gyfarwyddo a chynhyrchu'r um, cyfresu dogfen wedi seilio ar yngwaith ymgwyl, de. Mm. Felly mae'n dda fod o wrthi yn trio ymuno. Uh, oh, yeah. Helo, Ifor! Helo! Mae angen agor dy faic, dwi'n meddwl, a'r camera, os ti'n gallu. Hwna ni rhyw technoleg yn datblygu fel hyn, doedd, doedd gan y ddim hyn i drafod nag oedd mewn rhyw bapur a a papur a beiro a y wasg argraffu gofnodol mewn print oedd, oedd gen nhw dyddiannu yn te. Eitha gwahanol i rwan. Ie. Yeah. Ond na ni barhau efo'r drafodaeth. Ie, yeah, hollol. Efo'r efo'r ymuno lle, ond um, ia, sôn, o'n i sôn o ran yr, eto o'ch chi'n deud fanna, gwrthdaro cyfiawnder ac anghyfiawnder mewn difri, bod hynny'n dod hyd yn oed yn fwy fwy byw hefo'r cofnodion da chi'n dyfynnu yn y gwaith, felly. Ifor! Helo, Ifor. Croeso at ni! Helo, sut mae, Sari? Helo, diolch yn mynd o. Ah, braf iawn o'ch gweld chi. Wel, o, mae'n dda bod chi wedi mynd o rwan, dweud y gwir. Achos sôn o'n i am yr, y, mewn difri y testunau gwreiddiol a defnyddio'r ffynonellau gwreiddiol er mwyn wel, cael dealltwriaeth ehangach o o'r, o'r hyn oedd, oedd yn wynebu'r milwyr ag ati ar y pryd, a Jerry, dych chi'n dyfynnu'n benodol, um, wel, cofnod gan awdur oedd yn defnyddio'r ffug enw hynod boblogaidd yn y bedwaredd gerfod bymtheg, gomer, wrth gwrs, mm. wrth sôn am geithwas o di ffoi a di erfyn ar y gatrawd yma mm. am, am loches mewn difri. Mm. Ac um, os gai, mae'r ma ma, dyfyniad o di cwtogi chdi fach, mae'n deud, Dywed y caethwas ei fod yn bedair ar bymtheg mlwydd oed a bod ei feistr wedi ei gyflogi allan er pan yn bum mlwydd oed a hynny ddynion creulon a di-deimlad, pa rai a'i curent yn ddi-drugaredd a phan yr achwynai i'w feistr weithiau, gyrrai ef yn ôl fel ci, a phryd arall a ddawai i gymryd oddi yno ond byth yn gwneud. O'r diwedd penderfynodd ianc oddiwrth y bwystfil di-deimlad, rhoes y penderfyniad mewn gweithrediad, a bu'n ymguddio yn y coed ac yn byw ar gnau am wythnos pan y hmm. daeth tu fewn i'r lines atom ni. Hmm. Y peth sy'n taro rhywun di, mae hyn yn, tra, mae hyn yn sôn am bobl go iawn de, o hwnna'n brofiad dyn go iawn oedd yn cael ei drin yn y fath fodd. Mm. Pa mor heriol ydy gweithio hefo y ffasiwn gofnodion a'r ffasiwn chi, ddarluniau O brofiadau pobl go iawn felly, nid ffuglen oedd y cofnodion yma ond effeithiau go iawn felly. Sut, sut beth ydy mynd i'r afael â hynny? Mae'n beth teimladwy iawn de, mae'n mae anodd fel ti'n dweud ac um, a fel yn dweud un o'r uh, uh, prif gymhelliau dros codi'r hen ffolder llawn ffynonellau am y Cambrian Guards a sgwennu llyfr oedd yr hyn ddigwyddodd yn Washington DC ar y chweched o Ionawr cwpl o flynyddoedd a gweld yym cefnogwyr Trump yn chwifio'r faner Confederate yn y adeilad y Capitol a'r pobl sydd yn cefnogi Trump oherwydd eu hiliaeth nhw eu hunain ac felly oedd o'n braf cael plymio i ffynonellau Cymraeg achos y Gymraeg yw maes i 'lly a gweld pobl yn defnyddio'r iaith i drafod, i amlygu yr holl greulondera yna o ran caethwasiaeth. Ond dwi'n meddwl oedd o'n haws hwyrach yn emosiynol o ran sgwennu'r llyfr yma, gan fod y Cymry Cymraeg, neu'r Americanwyr Cymraeg, yma, wrth gwrs, yn cyhoeddi'r geiriau yma a'r disgrifiadau fel yr un ti newydd ei ddarllen, er mwyn deffro pobl eraill, a sicrhau bod darllenwyr Cymraeg eraill America yn, yn gwylltio ac yn cefnogi'r achos da. Um, felly, uh, mae'n ddiddorol yn y darn ti newydd ddyfynnu gan Gomer, hwyrach bod hyn yn spoiler i bobl uh, nad ydw wedi darllen y llyfr eto, ond dwi'n dadlynu nes ymlaen yn llyfr, mae'r um, capten, y capten Owen Griffiths, sgwennodd y geiriau yna, dan ffug enw da. Achos, um, a, a pan, pan, nath, pan nes di fo'r gyfarwyddor rhaglen ni dogfen, nath ni am Gymru Rwyfo Cartre America a'r Cymru a Ceithfasiaeth, nath ni ddefnyddio dyfyniad yna, a'n adeg oh. yna, do'n i'n gwybod pwy oedd Gomar, un o filwyr Cymraeg y 22nd Wisconsin. Ond felly dyna'r un o'r peth o ran ymchwil diweddarach, ddeisio hyd i, i lythyrau Saesneg gan Owen Griffiths, yn archif du Byddin yr Unrhyleithiau, yn deud yy yn Bloomberg yn blaen, mae, mae, awn ni am am efo oedd i rhyw radd achos nath o gyhoeddi llythyr wedyn yn, yn, yn ei um, enw ei hun lli. Ond mae'n deud yn Bloomberg yn blaen mewn llythyr personol, mae fo o gomer de. Felly un o'r pethau o ran ymchwil sydd wedi myreinio ychydig bach ar yr hanes de. O, dyna sy'n wych hefyd, e, bod ymchwil diweddarach wedyn yn taflu goleini go bwysig ar yr hyn ydych chi, oeddech chi wedi greu efo'r efo gyfres ddogfen felly, ond um, ia, ella sy'n dod trwy ydych chi'n benodol i fo'r fanna, lle o ran, wch chi, pan ydych chi'n gweithio hefo'r ffynonellau gwreiddiol mae felly ar straeon a'r disgrifiadau go iawn, eto, pa mor heriol ydy mynd ati i ddefnyddio'r ffynonellau hynny a, a cymhwyso mewn difri, defnyddio nhw mewn ffyrdd creadigol felly sy'n gweithio ar gamera ac ar radio ac ati? Um, Wel, fuon ni'n ffodus iawn wrth trio darlunio pethau. Uh, hynny, wrth gwrs, mae'r ma, ma ysgrifa yma'n creu i darlun i hunin, y, dar, y darluniau geiriol lle, a mi, mi allai rhywun bodloni ar um, ffindio do, lluniau, ffotograffa addas neu printiadau o papurau newydd addas, a jyst uh, gweir ochr ochr weledol, ochr yn ochr â'r darluniau geiriol byw 'ma. Ond yy yn y yn yr achos yma, neu neu yn hytrach i fod yn fanwl gywir, yym pennod ychydig yn ddiweddarach yn yr union hanos yma, lle oedd yym oedd y yr y y gatrawd yym Gartref Wisconsin wedi rhoi lloches i gaethweision oedd wedi ffoi. Mi aethon nhw fyny wedyn bod nhw'n mynd â nhw hefo nhw o dalaith Kentucky a wrth a wedyn ma' 'na ma' 'na ddisgrifiad yym yy hynod hynod fyw o sut oedd un o'r yy yy dyn ladron neu'r slave catchers fel oedd yy Owen Griffith yn 'i yn 'i galw nhw yy wedi trio yym sleifio mewn i'r rhengoedd lle oedd y caethweisio yma yn cyd-orymdeithio hefo'r milwyr Cymreig o Wisconsin a trio cipio un o'r hogia yma a'i dwyn o yn ôl ati feistr 'lly, a wrth gwrs gwrthodwyd iddo wneud hynny. A wnaethon ni ail-greu yr yr olygfa yna, gyda chymorth y criw o, wel, re-enactors yn Saesneg, lly, the Sixth Ohio, a fuon nhw'n, fuon nhw'n, wel, fuon nhw'n o gymorth mowr i ni wrth wneud dwy, dwy gyfres mewn gwirionedd, y gyfres gynta yn ymwneud efo hanes y rhyfel, yr ail hanes, yr ail yn ymwneud efo hanes Keith Washeth. Ac felly, yy, nathon ni oedden nhw wedi dod a'u a'u cariadon hefo nhw i fod yn uh, i fod yn crowd yn yn ochr y stryd. Uh, dwi'n yn cofio lle yn union ddaru ni, ddaru ni ffilmio fo, Jerry, ond oedd ond oedd o'n i'n falch iawn, oedden ni... Yeah. Rwle neu Ohio, dwi'n meddwl. Na chdi, ar, ar dir yw, oedd rhyw adeiladau o'r cyfnod yn doedd yn gemdir i'r peth. Ie. Na, oedd o'n brofiad arbennig iawn, doedd. Ac yn hynny oedd, oedd o'n anhygoel, ac yn hynny o beth, fel o'n i'n trafod Gareth ar yym y ffin rhwng yym adrodd had- wel, trafod hanes ffeithiol ac adrodd stori gan ddefnyddio dychymyg, er mai cyfresi dogfen oedden ni'n neud ac Ifor yn eu cyfarwyddo, yr adeg yna oedd Ifor yn groesi'r ffin bron i gyfarwyddo Twa, yeah, yeah, ffilm yeah, dramatic de. Ac yeah. of gwrs, efo ffilm, oedd gen, fel mae Ifon ei wedigluro, i'r actorion a'r, ar delwyddau gweledol i wneud o. Felly, yr un math o beth i raddau dwi'n trio wneud yn y llyfr, ond eto mewn cyfrwng mor wahanol gyda extras yr actorion a'r pethau fel yna. Felly, na, mae hynny'n enghreifftio'r uh, uh, uh, craidd y peth yn, yn, yn, yn, yn fyw iawn, dwi'n meddwl. Wel, mae'r llyfr ar ei hanner gen i ar hyn o bryd, ond be, be, be dwi'n mwynhau mwy na dim ydy'r ydy mynyldra uh, sydd jyst ddim yn bosib mewn cyfres, cyfres dyledu, hyd, hyd yn oed y rei mwyaf anrydeddus lle, lle wyt ti, Jerry, wedi llwyddo i, i dwrio mewn i, i, i fywydau dynion cyffredin a a ffeindio rwbath sy'n rhoi blas i ni o'r o'r bywyda yna a'r math o gymdeithas oedd wedi'u eu creu nhw a'u a'u ffurfio nhw a sut oedd hwnna wedyn wedi cael ei daflud i i'r i i bair y y y gyflafan gwe- weidlyd yma 'lly. Na m- m- mae'n ma'r ma'r ffaith bod ti 'di medru mynd nôl at y pwnc a mynd â fo i ryw lefel arall yn dwi'n meddwl yn hynod hynod werthfawr. Diolch yn fawr Iwan. Diolch. Ac yn sicr, yn hynny o beth, gwneud o'n hygyrch iawn hefyd yr hanes mewn difri, oedd chi'n dweud fanna o ran y ffasiwn fanylder sy'n yna, a mae'r fanylder yn eto'n eithriadol fel, fel fel sa rhywun ddisgwyl mewn ffordd, fel chi Jerry, bod chi'n chi gymaint o ysgolhaig fel yna, lle, ond, um, ond dyna sy'n dyrol, eto cyflwyno'r hanes mewn rhyw bersbectif dwtch wahanol illa i'r eto rhysdith academaidd a dwi'n bod â chi wrthi'n yn golygu hanes byw i fawr a mewn ffordd dyna di'r bwriad y fanna i ryw raddau ydy dod â'r hanesion yma sy'n gysylltiedig â Chymru a'r, ar Cymru i gynllidfa hangach os allai ddim yn darllen rhyw lyfr hanes llychlyd mewn ffordd rhyw 800 tudalen math o beth lly. Um, mm -hmm. Mae'r cyfryngau amrywiol yma yn ffordd, ffordd, gyfle, ffordd gyfleus o'n hynny. Sa chi'n chi cytuno? Wel, yn sicr, a dwi'n dwi hynod o ddiolchgar i Jerry bod o wedi uh, derbyn y gwaith di ddiolch o, o trio crynhoi uh, tywed, yr, yr, y llyfr. Roedd rhyw flas o, o lyfr cyfan mewn, um, mewn erthigol tri dudalen, dwi'n meddwl. Uh, ond mae yn llwyddo, mae yn llwyddo i, i ennyn diddordeb gobeithio, dwi'n mawr obeithio bydd llawer, llawer un ar ôl darllen y, y pwt o erthygl yma yn Hanes Byw. Yn y rhifyn nesaf bydd yn ymddangos uh, yn uh, diwedd, na ci, dechrau mis nesaf. Um, dwi'n gobeithio bydd llawer, llawer un yn cael, cael ei, uh, ei arwain wedyn i fynd i'r siop lyfrau i, i brynu y llyfr. O gwych, o da iawn. Edrych ymlaen at y rhifyn nesaf yn barod lly. Um, rhywbeth arall o'n i'n gweld yn ddorol iawn, oeddech chi sôn gyna, Jerry, ac o ran yr elfen o iaith a oedd Ifor di sôn yna o ran dyn ladron felly o'ch chi'r y gwahanol derma yeah. mae wedi cael eu creu. A mae hwn eto'n dangos y ffasiwn gyfoeth oedd yna i'r Gymraeg felly. Mm. Mae'n ddorol newidig mewn perthynas â'r termau gwrthgaethwasiaeth, diddymiaeth, yr ymadroddion mm. penacopor ag ati. Mm. Doedd pethau ddim mor, da ni, wel, doedd pethau ddim mor naill neu'r llall nag oedd, mi oedd na llawer fwy amrywiaeth, a mae hynny'n cael ei adlywyrchu yn y sfer Gymraeg hefyd, sa chi'n dweud, o ran yr safbwynt tuag at gaethwasiaeth a rhyddid mewn ffordd. Da chi'n cyfleu hynny mewn ffordd yr amrywiaeth, mm. da ni'r amrywiaeth safiad tuag at gaethwasiaeth. Sa chi'n licio dweud chdi bach mwy am hynny? Ia, dwi'n meddwl, yn wedig o fynd tu allan i'r felly'r gymuned benodol hon, um, neu'r cymeriadau yma o Wisconsin, o ran um, y Gymru Americanaidd, os gael ddefnydd ymadrodd yn y cyfnod. Um, ma, ma, ma, ar un wedd, mae'n rhyfeddol o unffurf, hynny yw, does ddim llawer o ddim byd yn Gymraeg o'r cyfnod yn dweud bod pobl o blaid ceidwasiaeth, ac, ac mae, mae hynny'n yn rhyfeddol, dweud y gwir, um, ac yn, yn ddiflas o unffyrdd weithio ran hynna. Ond o ran y rhai oedd yn gwrthwynebu caethwasiaeth, i mae'n amrywiaeth um, fel y, y, y, y ran y wasg, um, y ran y cilchgron a Cymraeg yn America, mi oedd golygydd y cyfaill yr hen wlad, a mi sol yn y Methodistiaid Calfinaidd Cymraeg yn America, William Rollans, Mi oedd o yn erbyn caethwasiaeth yn gynnar iawn, ond yn o leia yn yr 1830au, 40au, 50au cynnar, mi oedd o yn gefnogol i'r Colonisation Society, sef oedd o eisiau rhyddhau caethweision a'i danfon yn ôl i Affrica, ddim oedd y mater, yn ôl i Affrica, gan bod yna rhyw hwrach hiliaeth, ynde, meddwl, wel, mae caethweisiaeth yn ddrwg, ddim eisiau gweld pobl yn cael eu gam-drin, Ond eto, ddylai pobl ddu ddim cyd-fyw â, â, â phobl wen, 'lly, math yna o beth. A wedyn pobl fel Robert Everett, oedd yn golygu y cenhadwr Americanaidd, a mi sylwyn Annibynwyr Cymraeg America yn credu bod pawb yn gwbl gydradd, dim ots am liw i croen, a bod rhaid rhyddhau cydweision yn syth a rhoi dinasfraint iddyn nhw ac yn y blaen. Felly mae'n amrwyaeth fel yna yn sicr de. Ac o ran, unwaith eto, symud tu allan i'r gymuned hon, ond hefyd o ran y, y milwyr Cymraeg hyn o Wisconsin, Yym, pan maen nhw'n sôn am eu rhesymau dros ymrestru yn y fyddin ac ymladd yn y Rhyfel Cartra, mae yna rhai sy'n deud bod nhw'n ymladd i achub undeb y wlad, de, i, i drechu gwrthryfel y Deheuwyr, a hynny'n unig. Dyn nhw'n dweud dim byd am geithwesiaeth. Dyn, dyn, dyn ni'm yn gwybod beth oedden nhw'n meddwl am geithwesiaeth, de. Ond mae yna Lawer iawn sy'n dweud eu bod nhw'n ymladd i ryddhau gydweision sydd yn rhyfeddol ac ambell un fel yym un o'r milwyr 'ma Roland J Edwards, un o'r ychydig o Aberystwyth, mae 'na ddau gymeriad pwysig o Aberystwyth yn y yn y yn y stori. Mae'r rhan fwya' o ran yy nhw'u hunan neu rhieni yn rhannu o Sir Drefaldwyn neu Sir Feirionydd. Un pwysig o Sir Fôn, un o Arfon, y rhan fwya' o Sir Drefaldwyn neu Sir Feirionydd, ond mae 'na ddau o Aberystwyth gan gyrwys Roland J Edwards oedd wedi'i fagu yym er yn ifanc iawn, mae'n dweud, oedd yn blentyn bach, tair oed yn ymfudo i Wisconsin o Aberystwyth, a'n dweud bod ei reni wedi gweddio bob dydd dros mm. rhyddhad y cydweisio rhwng y blentyn, a wedyn ni'n gweld o'n ymrestru'n ben oherwydd hynna. Felly mae'n enghreifftiau fel la. Ond yr hyn sy'n rhyfeddol unwaith eto, A mae yna amrywiaeth, fel ti newydd ddeud, ond o ran un, un ffurfiaeth y darlun, does yna ddim ffynonellau Cymraeg o gwbl gynna i. A dwi wedi chwilio, mae gynna i ddeg mil o dudalennau yn Gymraeg o'r rhyfel. Dim byd yn deud bod nhw'n erbyn rhyddhau'r caethweision neu bod nhw ddim yn ymladd i, i ryddhau caethweision. A mae hynny'n draiadol, achos mae yna lwyth o filwyr Saesneg y iaith ym Myddin y Gogledd sy'n deud, o, dw, maen nhw'n hyn Saesneg, ie, dwi'n ymladd i achub yr undeb a Mae'n biti bod rhai yn gweld y rhyfel fel rhyfel yn erbyn caethwasiaeth, does gynna i ddim ots o gwbl fy hun am y caethweision. Mae yna lwyth o bethau fel yn Saesneg, ac yn wir, fel dwi'n dangos yn y llyfr, mi oedd yna filwyr Saesneg i iaith, wel leia un, sgwennodd lot, yn yr un gatrod o Wisconsin yn deud pethau fela, de, bod o ddim yn poeni rhyw lawer am y caethweision yn Kentucky, a mae yna'r hwyl am ben y, y, y diddymwyr, gan gynnwys y Cymry, am fod yn ben-boeth am ryddhau y caethweision. Felly, yn hynny o beth, Oes, mae'n amrwyaeth, ond eto, mae'n rhyfeddol bod y Cymry Cymraeg yn America mor un ol ei safiad i ryw raddau, o ran y dystiolaeth sydd wedi groed. Ac wrth gwrs, mae rhywun disgwyl y pethau gyhoeddwyd yn y wasg, um, brofi rhyw fath o sensoriaeth. Go Bryn fysa Robert Everett wedi cyhoeddi rhywbeth o blaid ceithwasiaid pe bai llythyrau fach wedi sgwennu ato fo. Ond eto, fel yn dweud, mae yna lythyrau a dyddiaduron personol nas gyhoeddwyd tan yn ddiweddar, neu o gwbl 'lly, ac hyd yn oed yn y llythyrau Cymraeg yna, dw i ddim wedi cael hyd i unrhyw beth gan filwr yn ystod rhyfel yn De Dukes, dw i ddim yn ymladdu i ryddhau'r cydweithwyr, yn wahanol iawn i'r rhai Saesneg, ac Almaeneg, a Gwyddelig, ac yn y blaen, a bod yn onest. Felly, yym, yn hynny o beth, mae'n mae'n ddiddorol, yym, a, o, ond mae yna amrywiaeth, de, yn sicr o ran y Gymry Americanaidd, a'r math o wrth gaethwasiaeth yy oedd yn cael ei yym ei harddel de. Ie mae'n mae'n ddorol iawn sut sy'n bod na'r fath fel dych chi'n dweud unffurfiaeth a rhyw gonsensws bron lle o ran yr ffynonellau sydd gyda ni. Ond y sicr mae hanes y Cymbrian Guards, mae yna ma ffasiwn gyfoeth o brofiadau a thestunau fel dych chi'n cofnodi yn y llyfr mewn difri. Ella cwestiwn i- i'r ddau ohonoch chi rŵan 'lly. Oes 'na rwbath penodol dych chi'n meddwl yn y testuna neu'r hanes y gatrawd yma, neu unigolion penodol cysylltiedig 'lly, sy'n dal i ganu'n wir am ein byd ni heddiw? Yy mae'n dwi gwybod mae'n anodd iawn ella meddwl o reit cymru rhywun o ryw gyfnod hanesyddol i rŵan 'lly. Ie. Ond os 'na unrhyw beth dych chi'n meddwl sy'n dal i ganu, dwi'n gweld ydych chi'n sôn gynna o ran yr gweld yr y faner O'ch chi'r yr yym yr y y confederacy o hwnna di'ch di'ch tanio chi mewn difri i mm. roi pin ar bapur felly mm. dwi'n meddwl sa, sa rhywbeth felly. Mae yna bethau mae'n natur ddynol dwi'n meddwl ac o ran um, credoa yn dylanwadu'r ymddygiad ac yn y blaen um, crefydd yn mwynhau rhwng crefydd ac agwedd eraill. Er, mae yna dri brawd sy'n weddol bwysig yn y stori. Yym yy Evan, John ac Edward Ellis yn wreiddiol o Lanuwchllyn de, wedi ymfudo yn blant bach ac mae'r brawddfenga' Edward yn bregethwr lleg poblogaidd iawn gyda bedyddwyr Cymraeg Wisconsin pan mae'n ifanc iawn ac yym mae mae eisiau mynd yn weinidog a mae wedi dechrau astudio yn yr athrofa i fynd yn weinidog gyda bedyddwyr ond dyma'r rhyfel yn dŵad ac mae o'n mynd a'i frawd i ymrestru a mae'r brawd hun yn aros ar y ffarm ond yn dod i ymuno nhw wedyn y fyddin 'lly. Ac mae'n deulu crefyddol iawn, mae gyda nhw rhyw dri ewyll nhw yng Nghymru sy'n weinidogion a mae tad nhw yn bregethwr lleg mawr yn Wisconsin, ond mae'r mae'r brawd canol, John, de, mae un o'i ffrindiau fo yn deud nad oedd o'n grefyddol o gwbl tan iddo brofi tân y gelyn am y tro cynta mewn brwydr, de. Felly rwy'n gallu gweld y math yna o beth. A hefyd, chwa, pethau, pethau dynol iawn, pethau na, dydyn nhw mor, um, chwe, mor, um, mor godwyw hefyd, fatha cenfigen a pethau clecs. Um, mae ma, ma, ma un, Robert Blair Jones, yn, mae'n dechrau fel rhingill, fel sargent, a mae'n cael dyrchafiad nes ymlaen i fod yn second lieutenant. A dyma yym Elias Jay Pritchard, hogyn o Rhiwlas yn Arfon, sy'n gerddor yn y fyddin, yn sgwennu at deulu chwaer yn Wisconsin yn Gymraeg ac yn deud, Duw, doedd o ddim yn haeddu y swydd, a mae gynno fo... mae'n sgwennu'n Gymraeg ond gyda ddigon o Saesneg yn Americanaidd, mae'n deud, ond mae gynno fo influential Christian friends yn y capel yn Racine, Oedd i, oedd, oedd i, i ewyrth, ewyrth o Robert Blair Jones yn, yn, yn, um, yn ddiacon neu'n flaenwr yn, yng nghapel y, y Methodistiaid sy'n, a bod, a bod heina wedi tynnu rhyw linyn i gael dyrchafur iddo fo, rhywbeth o fel Felly, da chi'n gweld rhywbeth o fel o ran yddugedd a pobl yn cario clecs a bethau sy'n ddynol iawn wrth gwrs hefyd. O na, ia, diddorol iawn ar eto, ia, y cyfle, wel, wastad yr yw duedd o, o'r naill enwad yn taflu sen ar yr enwad arall mewn ffordd hmm. hefyd, lly, o ran hynny. Yr, um, ia, be, be amdano chi? Rhyfedd amdano fo, di, di, dyma o bosib y rhyfel cynta yn, yn hanes y byd, lle oedd cynifer o'r, or milwyr cyffredin yn, yn llythrenog. Mm. Um, ac mm. a ac wrth gwrs oedden nhw'n llythrennog mewn cyfrwng uh, sydd wedi medru parhau, mm. hynny yw, oedden nhw'n sgwennu llythyrau, erbyn hyn mae bobl falle yn fwy llythrennog, ond falle faint, faint o'r hyn dyn ni'n creu ac yn rhannu dyddiau hyn fydd yn parhau os na ydy'r dulliau archifo yn, yn, yn, yn dal i fyny hefo, does na, does na, fydd na ddim cofnod calad o hwn o reidrwydd 'lly, o'r sgwrs yma. Yym, so ma' hwnna'n yn beth diddorol hefyd wrth gwrs, y ffaith bod bod 'na ffasiwn awch am yy gan gan gan teuluoedd a'i a'i perthnasa nhw nôl adra i wybod be oedd yn mynd ymlaen. Wel wedyn wrth gwrs oedd hi'n oedd hi'n arfer gin yy er falle bod rhai o'r llythyrau gwreiddiol wedi colli yym am bod nhw wedi cael eu rhannu hefo papurau newydd y cyfnod, Yy maen nhw wedi cael eu cofnodi felly. Felly rhwng y yr yym t'mod y y cofnodion calad y y pap- y llythyrau sydd wedi goroesi, y dyddiaduron sydd wedi goroesi, ac wrth gwrs y llythyrau n- a naill ai sgrifennwyd yn yn yn unswydd at y golygydd, n- n- ond ambell waith oedden nhw jyst yn t'mod rhywun o'r o'r gymuned yn deud efallai fydd o ddiddordeb i i i Gymry Racine i glywed yy hanes hanes gyn fy mab math o beth. uh, sydd hefo cwmni F. Um, mm. Felly, na, dyna sy'n sy mor, mor ryfeddol amdano fo, bod, bod, bod ni'n medru cael y ffenas yma ar fywydau dynion cyffredin o mor bell yn ôl. Hynny, mae ma, ma, ma, ni sôn am sawl cenedlaeth, hynny, bysa, o bosib bysa'n teidio ni di medru nabod rhai o'r dynion oedd wedi, a, a, tymod, a dwi'n deud hynny fel rhywun yn ei chwedegau, lle, tymod, tymod, mae, mae mor bell yn ôl ac eto mae, mae dyna, dyna sy'n cyffwrdd rhywun heddiw, lle mae yr un di'r, te, well, neu tebyg ydy'r ofna, tebyg mm. ydy'r concern, uh, a dyna, dyna sy'n neud y mor fyw heddiw. Mae'n yn bwynt ardderchog. A hefyd, bosib bod gennau rhagfarn hefyd, dwi'n teimlo bod y, y, y milwyr cyffredin Cymraeg iaith yn aml yn, nid bob amser, ond yn aml yn sgwennu'n well na llawer o'r rhai Saesneg. Uh, hwrach, rhywbeth dwi'n gweld dylanwad yr ysgol syl Cymraeg a'r uh, Cymraeg Beibl William Morgan a trafodiad steddfod, llawer o bobl yma'n mynd i steddfodau oedd y capten o Owen yy Griffiths yn is-lywydd Eisteddfod yr ASU yn felly ni'n gweld hwyrach y traddodiad llenyddol Cymraeg yn cyfoethogi y ffordd maen nhw'n sgwennu felly'n aml iawn mae llythyrau'n fwy diddorol o safbwynt llenyddoldeb na na rhai llythyrau Saesneg gyffelyb er dwi'n gor-gyffredinoli'n ofnadwy wrth gwrs hefyd. Ond mae'r ma ffordd rwyt ti wedi tynnu allan yn y llyfr, um, eto i, i raddau nad oedd yn bosib mewn cyfres, cyfres dyledu, um, nid yn unig yr hanes a sut oedd yr hanes a sut oedd y digwyddiadau yma yn effeithio um, ar, ar y dynion dan sylw, ond ti hefyd wedi medru archwilio twm, beth, oedd, beth oedd natur i ymlyniad nhw i'r Gymraeg, beth oedd natur i hunaniaeth nhw, lle oedd y Gymraeg yn eistedd fewn i hunaniaeth Americanaidd neu Cambro-Americanaidd neu, neu beth bynnag, mae ma, ma, ma hwnna'n faes mor, mor eang, ac a gan bod gen ti lot o, lot o ddata, tywed, y deg mil o, o dudalennau a mwy erbyn hyn, dwi'n siŵr, uh, i i'w astudio, lle, mae, mae, mae modd dod i bob math o gasgliadau diddorol, a, a mae ma ffaith bod ti wedi gallu um, ymchwilio'r peth i'r cyfeiriad yna, dwi'n meddwl, yn, yn, yn wedd arall. sydd yn gwneud gwerth ar y ffyrdd. Na, ti'n gwneud o le, ac o'n i'n dweud gynnau yma, cyn i ti ymuno yma, mae bron hanes yr iaith Gymraeg ddaeth yn bwysicach bron i fi ar un wedd, achos y Gymraeg yw fy maes, dwi'n mynd hanesydd go iawn er mwyn ein cocio modd i weithiau, lle da. Ac Ac oedd o'n rhyfeddol, a'r hunaniaeth yn dweud pobl y tri swyddog mae wedi geni yn America, erioed di gweld Cymru yn ei bywydau, yn eto yn siarad Cymraeg ac yn sgwennu Cymraeg eitha coeth, yr oedd teulu Owen Griffiths yn meddwl, oedd rheni Owen Griffiths wedi ymfudo i America yn y 1790au, tibod, ar ei rheni fo, a oedd hi'n cael ei eni yn America yn y 1820au, a oedd rhai o'i blant yn meddwl bod o'n sgwennu Cymraeg yn well na Saesneg, tibod, rhyfeddol. Yym a un o'r milwyr sy'n eitha canolog yn y stori, Cadwaladr Puw, neu Cad Puw ei ffrindiau, nath ymfudo'n ugain oed o Pryd y Maen ger Dolgella yn 1855, heb air o Saesneg 'de hefyd 'de, a wedyn dych chi'n gweld rhai o'r rhai Americanwyr Cymraeg yn yn sgwennu yym Cymraeg ond gyda llwyth o ymadroddion Saesneg yn britho i i fel 'swn i'n hmm. disgwyl heddiw y code switching fel mae ieithygwyr yn dweud o look ymlaen o Gymraeg a Saesneg a pan maen nhw'n dyfynnu sgwrsio i gilydd yn dweud Weithiau rwy'n ymadrodd Saesneg cael ei luchio mewn, fel 'sa chi'n disgwyl gyda pobl o'r fath 'na. Felly oedd hynny'n un un goreuad llygad, ac fel ti'n deud, mae'n mae'n faes ynddo ei hun, hanes yr iaith Gymraeg, sosioieithyddiaeth, yy wrth graffu ar gymuned Gymraeg yn America. Ac yym a wedyn hunaniaeth, fel ti'n deud, yym nid yn unig o ran y milwyr eu hunain a'u a'u cymuned gartre yn Wisconsin, ond hefyd sut oedd milwyr Saesneg, milwyr di-Gymraeg y Catron, gan gynnwys yr un nes i gyfeirio ato fo, oedd nad oedd yn ymladd i ryddhau Keith Wisher, nad oedd yn poeni am y Keith Wisher o gwbl. Ond mae o'n cyfeirio ar Owen Griffiths fel ei Welshman, hot-headed Welshman. Ac twod, gafodd Owen Griffiths i eni yn Oneida County, New York, doedd o rioed wedi gweld Cymru yn ei fywyd, ond oherwydd ffaith oedd yn siarad Cymraeg a ar fel hunaniaeth Gymraeg, oedd Americanwyr Saesneg y iaith yn ei weld o'r lleill fel, fel Cymru de. Felly mae hynny'n goriad llygad ac i gael ail afael mewn cyfnod hanesyddol a, a natur hunaniaeth pobl yn y cyfnod yna fel yna yn, yn ddiddorol de. Uh, mae'n wir yn, yn wefreiddiol o beth, dwi'n meddwl. O sicr, a'r eto'r fel dach chi'n ddangos hwnna, yr cysylltiad rhwng yr iaith a'r hunaniaeth mewn difri de, a sut bo'r naill yn medru diffinio'r y llall. Reit, dwi'n ymwybodol sy'n mynd i fod yma yn sgwrsio am oriau eto, ond um, mae yna lyfr ar gael i ni ddarllen sy'n wych o beth, ond mae gen i un cwestiwn bach sy'n licio gofyn, a mae'n gwestiwn eitha arbenigol dwi'n mynd yma. Um, mae'n ymwneud â'r cyflwyniad i'r, wel, yr, wel, eich datganiad i gyflwyno i'ch enaid hoff cytun sydd yma hefyd i Ifor. Da chi'ch dau yn ffrindiau, ffrindiau pennaf o diddordebau amrywiol a, a mae rhaid mi ddeud moesau gwaith mor debyg, da chi'ch dau mor, mor weithgar. Ond um, mi geis yn ogleisiol gan yr uh, cyflwyniad yma i Ifor ap Glyn, gyda diolch am eich gyfeillgarwch a'i gefnogaeth, a gyda diolch hefyd am wneud i Georgia Ido yn ei ffordd unigryw ei hun. Ia, rhaid fi ddeud, hyd yn oed cyn sgwennu'r llyfr, cyn dechrau sgwennu'r llyfr, o'n i'n gwybod mod i am ei gyflwyno i Ifor oherwydd yr holl uh, hanes dyn ni wedi rhannu yn cydweithio ar y beth yma. Uh, a wedyn dwi'n siŵr mod i'n gwybod y weddol fian mod i eisiau dweud hyn yn y cyflwyniad hefyd. Da. Uh, Wel, Ifor, ti, ti eisiau egluro arwyddo'r cad uh, gynneuid i George Ido o ran hanes yn cyfeillgarwch ac yn ymwneud yn y gorffennol. Wel, wel ie, yeah. mae'r ma, ma um, well, ma, ma, ma, ma cyfeiriad Mae'r ma cyfeiriad wrth gwrs at y, yr, yr, yr, yr orymdaith tua'r, tua'r môr a wnaeth, a wnaeth um, Sherman ar ôl ar ôl cymryd Atlanta ar ddiwedd 1864 dyma cymryd gwynt ato a phenderfynu reit oedd o am arom deithio ar draws Georgia tua'r môr gan dorri rhyw rhimyn wel fe fe fe gath i alw mewn cyfnod diwedd diweddarach yn fath o scorched earth policy er er mwyn dangos grym grym yr undeb a, a hefyd, falle oedd yna elfen ymarferol i'r peth yn meddwl fysa'n fysa haws mewn gwirionedd iddyn nhw fyw oddi ar y tir fel yna, na gadael dynion ar ôl i, i, i, i warchod rhyw y pentra hwn a'r pentra llall ac yn y blaen. Felly oedd o'n rhywbeth digon, digon ciaidd, um, a mi ddudodd uh, mewn um, llythyr Na, na telegram oedd e, ie, Jerry? Telegram at... at telegram at Grant, ie. Yeah, at yeah. Grant, mae ddrwg gen i. Uh, I, can, I can make this, I can make this march, march and, and, make, and make Georgia howl. Yeah. Um, felly, oedd yna, oedd yna, mae siŵr, oedd yna, oedd yna elfen o fentro i'r, uh, i'r, i'r, um, dwi'n gwybod, into the unknown lle, pan oeddwn ni'n cychwyn ar, ar y prosiect, wel, tri prosiect wrth gwrs, dyn ni wedi cydweithio arno fo, um, ond ie, uh, yeah, pyn ei geith Jerry fanylu unrhyw anfadwaith yn eich i gyflawni. Pan i'n ffilmio gyfres gyntaf Cymru fel Cwrt America, um, a'r Roedd pump ohonon ni ar y criw adeg yna, achos oedd gan S4C fwy o adnoddau i wario ar raglenni. Oedd o ddim yn wastraffus o gwbl, ond oedd y criw ffilm, tibod, teilwng o ran adnoddau 'lly, ac yn... pawb yn cael hwyl efo'i gilydd ar y daith. Ac oedden ni'n cychwyn o, mynd o, oedden ni 'di bod yn ffilmio allan yn Richmond, Virginia neu rywle arall, i fod ddim yn cofio, Washington DC, a am fynd i, i Georgia, i ddechrau ffilmio yn Georgia, ac Ifor yn dweud, oce, okay, hogia, dyma ni, amser i fynd i Georgia, gwneud i Georgia ido, lle, to fel Sherman, lle. Ac a wedyn oedd hwnna jyst yn rhyw joc oedd yn codi bob yn hyn wrth ni deithio trwy Georgia. Ond hefyd, da, o ran gwleidyddiaeth, gan gysylltu ar, ar un o'r gwestiwn yn gynharach garad, gan gysylltu'r pwnc hanesyddol a gwleidyddiaeth America heddiw, yn wedi yn oes Trump, ond oedd hyn cyn Trump, of course, mm. Um, Twyd, yn gweld lawr yn, yn Georgia, a oedden ni'n ffilmio uh, yn Andersonville i fod gofio, gwersyll fy garchar, lle oedd uh, carchorion rhyfel y gogledd yn cael eu cam-drin, oedd rhywbeth o gwersyll fy grynhoen a filoedd a miloedd farw oherwydd triniaeth gwael. A gweld yn ymwyl mewn pentre cofeb gan The Daughters of the Confederacy, i'r uh, swyddog deheuol oedd yn gyfrifol am uh, gatra, y, y, y carchar yma de, yr unig, yr unig cynffedrig gafodd ei, ei ddienyddio wedyn a ddiwedd y rhyfel, sy'n rhyfeddol achos mi oedden nhw gyd yn, yn fradwyr yn erbyn yr Unol Daleithiau, ond fo gafodd ei, ei, ei grogi am drosedd y rhyfel. Mae'r golfeb yn y pentre yn ei ddisgrifio fel a hero martyr of the Confederacy. Ac roedd rhywbeth y felly wedyn ar ran agweddau rhai o ddynion gwyn cyfoes yn y de, nid pawb o bellfor, y rhai oedd yn codi grychyn, felly oeddwn i hwyrach yn mwynhau amlygu'r ethos yna o eisiau gwneud i George yr Udo a dial am yr holl bethau yna hefyd, sef rywsut. So felly cyfuniad o'r, o'r dwy serdoniol oedd o i ryw raddau de. O gwych, wel 'na ni dwi'n dwi 'di dallt rŵan 'lly yym arbennig. Wel 'na ni dwi'n meddwl 'na ni 'na ni ddod â'r sgwrs 'ma i'w i'w chlo rŵan yym wel cofiwch bawb sy'n gwylio, mae'r gyfrol ar gael i'w phrynu dros gyfiawnder a rhyddid deuddag punt naw deg naw ydi hi. 'Na ni, mae gan Ifor a fi gopïau'n hunan. Yym hmm.